Matematika sapagymyzyň bu sanynda, ýagny SAT, UES ýaly halkara synaglarynda gelýän matematika soraglar ädip çalt çözüp bolýar. Ýöne aňsat usullary şolar üstünde durup geçeris. Şu taýda ýagny derejeli sanlar degişli sorag hemmesiniň aşaklary meňzeş. Derejeler duruldyrylyp. Şonda näme edýäs? Iň kiçisini alýas, ýagny 2-niň 25 derejesi Şoňa bir san berýäs. Şony deň bir ikiniň nolunjy derejesini edip alýas. Şu derejedäkiniň iň pes bir sanyny alýas. Iki nol bolup biler ýa-da iki bir bolup biler, tapawudy ýok. Özüňize aňsat bolar ýaly we ikiniň ýigrimi altynjy derejesini hem diýmek ikiniň birinji derejesi diýip alyp bilersiňiz. Ýa ýigrimi bäşden ýigrimi alta bir artýar, bärde-de noldan bire bir artmaly. Ikiniň Ýigrimi ýedinji derejesi onda ikiniň ikinji derejesi bolar. Çünki ýagny ýigrimi bäş, ýigrimi ýedi, ýigrimi bäş, ýigrimi ýedi goşsaň, e, ýigrimi bäş ikini goşsaň ýigrimi ýedi, nol ikini goşsaň iki. Indi göni ýerine goýaýmaly. Ikiň ýigrimi bäş derejesi, ikiň onunjy derejesi başgaça bir, islendik sanyň onunjy derejesi bir. Ikiň ýigrimi altynjy derejesi iki, Keniň ýigrimi ýedinji derejesi dört, ýagny keniň ikinji derejesi. Keniň ýigrimi altynjy derejesi iki, keniň ýigrimi beşinji derejesi bir. Dörtden ikini aýyrsak iki, bir goşsak üç. Ikiden bir aýyrsagam bir. Üçi bire bölsegem üç. Ýagny jogabymyz B. Şuňa ýaly soraglarda näme edýäris? Bärde-de wagt ýitirmän göni ýerine goýup bilýäs, ýagny A-nyň ýerine bir goýýas, B-niň ýerine iki goýýas, C-niň ýerine-de üç goýup, şu taýda ýerine goýup işleýäs. A-nyň ýerine bir goýsak, bir köpeltmek B iki, iki bolar. Aýyrýas. C-miz üç, bäş köpeltmek üç, on bäş bolar. Aýyrmak A-myz bir, C-miz üç, minus üç bolar. Goşmak

Ýa-da alty ýön. Di A-nyň ýerine haýsyny goýanymyz, A-nyň ýerinde, ine, bir goýanymyz aşakdakylardan haýsy alty bolýar? Bir aýyrmak bäş minus dört, A däl. Bäş aýyrmak bir dört, B-de däl jogap. Bir goşmak bäş, alty. Onda jogap.

Birem altmyş üç bolup biler. Çünki üç üçüm dokuz. Onda elli bir däl jogap, elli bäş hem däl. Şu üçüsinden biri. Indi biz bilýäs, şu eger elli goýan ýagdaýymyzda aňsat biz üçin hasaplamak üçin kwadraty elliniň kwadraty bäş bäş hem ýigrimi bäş ýagny. Iki müň bäş ýüz. Elli goýan ýagdaýymyzda iki müň bäş ýüz. Iki müň bäş ýüz hem üç müň iki ýüz kyrk dokuzdan kiçi. Altmyş goýan ýagdaýymyzda kwadraty Deňdir üç müň alty ýüz. Alty altym otuz alty. Sebäbi. Üç müň iki ýüz kyrk dokuz üç müň alty ýüzden kiçi. Onda elli bilen altmyş aralygynda bolmaly şu sanymyz. Altmyş üç bolmaz. Altmyşdan ýokary eýýäm üç müň alty ýüzden ýokary bolup gidýär. Kyrk ýedem bolmaz. Elden kiçi iki müň bäş ýüzden kiçi bolup gidýär. O eýýäm üç müň iki ýüz kyrk dokuz. Ýetenok. Jogabymyz elli ýedi bolýar. Biz şu soragda näme edýäs? On altyny indi şu dropçada bölmek diýmek näçe bölenimizde iki bolýar? Onda şu deňdir sekiz bolmaly. Şu sekiz bolmasy üçin hem ondan näçäni aýyrsak sekiz bolar. Ondan elbetde ikini aýyrsak. Onda şul iki bolmaly. Şunuň iki bolmasy üçin hem Dördi näçä bölsek iki bolar? Ýagny dört aýyrmak on iki paýlanan x-imiz deňdir iki bolmaly. Ýagny dördi ikä bölsek iki bolar. Indi dörtden näçäni aýyrsak iki bolar? Onda şunymyz iki bolmaly, deňdir iki. On iki näçä bölsek iki bolar? Alty. Şu taýda jogabymyz alty bolmaly biziň, ýalňyş beripdirin men. Onda dogry jogap E.

Sebäbi şuň ýaly soraglar berilýäni üçin men aldym şuňa meňzeş. Şu dogry jogabymyz A. Ýagny san goýubam işlärsiňiz ýöne köp wagtyňyzy alar. Bir, iki, üç, dört goýup haýsynyň dogry bolýanyny işläp bilersiňiz. Ýa-da differensirleme usuly bilen hem işläp bolýar ýöne differensirleme integral SAT-de ýok, EAMS-de gerek däl.

Eger t-miz on üç bolsa, x-mizem nol diýip alypdyk. On üçden nol aýyrsak, dogry jogap on üç. B. Şuň ýaly zatda näle işleýäs? Maksimal bahasyny tapmaly A goşmak B-niň. Şuny şeýdip işleýäs, ýagny on dokuz üçe bölýäs. Alty bolýar. Ýagny altydan ýetdi. Altyny tegeläýin. Üçge bölmek alty, on sekiz. Bir galdy. Eýýäm mundan aňyrsy bize wajyp däl. Indi altyny ýene üçe bölýär. Iki bolýar. Ikiniň üstünde beräýin. Iki köpeltmek üç hem alty. Altydan alty ýenerse nol. Ýagny şu sary bilen bellänem e, üçe bölünmede ýetlenir. Ýagny iki, ikini mundan soňra üçe bölüp bolanok. Sebäbi üçden kiçi. Kiçi bolýança şeýdip bölýäs. Altı bilen ikini goşsak sekiz. Diýmek, A-myz sekiz. B-ni nähili tapýas? On dokuzy bäşe bölüp tapýas bu ýerde-de. On dokuzy bäşe bölsek, üç bolar. Üç bäşim on bäş. Aýyrsak, dört galdy. Üçi eýýäm bäşe bölüp bolanok. Sebäbi bäşden kiçi. Indi üç bolsa, üçem göni B-niň ýerine goýýas. Şu taýdam üç goýýas. Onda A goşmak B, sekiz goşmak üç, deňdir on bir. Dogry jogap B.

Bärde-de deňdiriň her iki tarapyn ikä bölsek, ýagny ikiler gysgalar, x deňdir alty y, altyny ikä bölsek üç, x deňdir üç y, ýagny C jogap. Dokuzynjy sorag. Şuň ýaly mysallar nädip işlemeli? Bärde-de e, Mysal çalt çözmek däl işleniş usuly. Ýagny çalt çözmegem diýip bileris. Şu 2x goşmak 1-i bärde-de 2x goşmak 1 bar. Şuň ýerine bir san goýýaňyz ýa-da bir harp goýýaňyz. San däl-de bir harp goýaly. Gel şunymyz a bolsun. Şunymyz a bolsun. Şonda bolanda biz ýönekeýräk bir zat öwrüläýşi. a kwadrat aýyrmak 14a goşmak 49.